hi vamakwerhu ma swi tiva ku ku vulavula swa tsala swi na mihandzu u twa muzalwana a ku futhi leswi a nga ni twisaka vava xiswa a ni nge n'wi rivaleli ni ta za ni ya nghena sirheni a wu ri ni ku byela i muzalwana a vulavula a vulavurisaka xiswo swa leswo a wu ri ni ku tsundzuxa ku um ku rivalela hi swin'wanyana leswi xikwembu xi nga swi nyika vanhu rivalelo hi rona leri hi nga rivaleriwa hi Kreste Yesu endzhaku ka loko ku sukela eka Adamu ivi na Xijoho so ni lava ku ta ku tsundzuxa leswaku rito leri u ri vulavulaka hi rona ri ku bohaka van'wanyana namuntlha va ti vutisa ku hikokwalaho ka yini va nga humeleli va ti vutisa hikokwalaho ka yini swilo swa vona swi nga fambi kahle hikokwalaho ka yini vana va vona va tirha a va xi voni lexi va xi tirhelaka van'wanyani va kuma mintirho va tirha but lexi va xi tirhelaka va xi vona it's because of marito lawa hi ma vulavulaka siku na siku. ti languti ku vulavula ka wena ku vulavula ka wena a ku vi loku akaka rito ra byala rito ri khome matimba ya ku fa na ku hanya so a hi tsundzukeni um vana va xikwembu ku ku vulavula ka hina a ku endli vutomi byi olova minkarhi hinkwayo loko wo ze u vulavula u ka ah, swa mina a swi lunghi kumbe ni to fisa sweswi tsundzuka leswaku ku na mimoya leyi nga ku yingisela mimoya leyi ya stagnation mimoya ya ku xaniseka ti-curses leti nga ti nga ti nga byariwa endyangwini wa ka n'wina hi ku vulavula ti-curses leti nga byariwa eka tialtara to karhi ti-curses leti nga byariwa hikokwalaho ka swidyoho leswi nga endla hi vo karhi eka ndyangu wa ka n'wina ka blood line ya ka n'wina ku mi nga humeleli ku nga endleki xo karhi let me remind you ku ku vulavula ka wena ku na matimba sungula ku vulavula ku vulavula ka matimba loku nga ta ku teka ku kisa eka destination ya wena sungula ku vulavula vutomi eka vana va wena sungula ku vulavula ku humelela na va nga ri na ntirho va nga tirhi va nga se sungula no maketa u sungula ku vulavula ku vana va mina i vafumi vana va mina i vahumeleri vana va mina va ta endla swi endleka na wena n'wini leswi u swi lavaka swi ta endleka leswi u swi lavaka hinkwaswo swi ta endleka because hinkwaswo swi tshame eka ku vulavula ka wena loko u vulavula vutomi u ta kuma vutomi loko u vulavula rifu u vulavule rifu evuton'wini bya wena xikwembu a xi mi katekisi vamakwerhu hi ti boha hi madimoni ya ku hi ku mani mani ni nge n'wi rivaleli ni to ze ni ya nghena sirheni leswi vulaka leswaku u ti boha hi dimoni leriya ra ku u to ze u ya nghena sirheni u nga ri na nchumu van'wana swilo swa vona swi kona swi ready just ku va rivalela makhelwane ku pfuleka minyangwa just ku va rivalela lava nga va twisa ku vava ku pfuleka minyangwa just ku va ni va vula va ku sorry ni kombela rivalele ka lava nga va twisa ku vava swilo swa vona swi pfuleka it's all about understanding the spiritual things swilo swa ku tala vutomi it's, it's not just eh, leswi swi vonaka physically vutomi bya ntiyiso byi tshame in the spiritual form to a point ya ku loko wo ze u twisisa ku swa ximoya swi ku boha ku tlula leswi u swi vonaka and then you will do things accordingly xikwembu a xi hi pfuni vamakwerhu ku vulavula ka hina ku na matimba sungula ku vulavula vutomi hi vutomi bya wena sungula sungula ku vulavula vutomi hi ndyangu wa wena na vana va wena you will see things will be easier xikwembu xi hi pfuna